Ke kita udah subscribe channel aku tu. Aku ka meri terima kasih besai nunjui kita semua. Cerita antu deka ti tisi aku ke malam tu. Ti beri nama Mata Antu Mira Patu Sebukit. Bisi siko lalu bujang udah amai ka pulai laun ari opis. Kini penunga pejalai bujang tu ti udah ti tisi aku. Sapa nama amai bujang tu? Uduh meh ke pulai law nari opis. Nama meh ai bujang tu. Gibet. Gibet tiap-tiap hari pulai law nari opis. Gawa pulai ke rumah. Dia meh bala kaban ne begulai gawa ba opis din. Lalu mai iya ngiru ngai kedai. Enti gibet dep duduk bendar kedai. Nanda ai bukai ti pesan iya. Suah kitai menda ai tu. Lebuh bisi pengerami baka hari gawai tauka Krismas. Udah Gilbert abis ngirup bunglai bala kaban ne apai kedai, sebedau Gilbert tu ngirup bunglai bala kaban ne, iya semina bejari kaki aja mensai ke kedai. Laban Gilbert tu jenis ke orang sigi kuat ngirup. Mayuh bisi pengerami tau ke bisi pengawa ba orang panjai, sigi enda kala enggau ngirup lama. Enti Gilbert bisi menda bala kaban belayan dudok ba ruai melu ngirup magang, sida ke sigi dua pe orang panjai nya, tama. Pama bisi menda Gilbert enda tai ke rumah panjai. Sigi ti asu dudok sekali. Lama maya tudah Gilbert tu nadai ngabis rumah panjai. Sebelum udah lama kerja pemenu orang. Belaba aku. Pan rumah panjai Gilbert tu. Sigi bedebu pan orang bila besai dia. Kelia. Suba pan indai Gilbert tu agi idup. Sigi pan indai Gilbert tu meh. Ngiber wa panjai. Apai indai ngiber tu sigi ke orang sigi bagas ke awak baka bebumai. Tang diatu, apai indai ngiber udah nadai. Semina ngiber siku aja ngintu tuan wa panjai dia. Lebuh ngiber menua kereja pau opis, sigi tebau runding belama. Abah ngira meh utai deka diadu iya tuan wa panjai dia. Enti enda cuti ujung minggu, sigi nadai ngabas ke rumah panjai lalu tudah givet. Ketegal nadai bisi ari ke ngabas ke rumah panjai. Tang ngibuh semampai ira belama, laban perumah panjai dih bisi petupi ke jani, sigi bedau diberi makai lalu givet benung ngirup gulai bala kaban ne. Sebedau sida ngirup magah, bisi sekeda bala kaban ke manjai lalu muka cherita. Ibuh tu sik ga agi teka ninga cerita ditu sik bala kaban ne. Dia meh ki gibut lalu betanya ngan bala kaban ne siko nya, Nama ku nama ku bah nuan mendau ngusi cerita enggai aku? Sapa nama kaban gibut tu begulai gawa Paupis? Jeremy. Jeremy tu sik gawa Paupis suah amai ka becerita ke orang indu. Macam-macam cerita tu bisi Jeremy tu. Bisi siku kaban ke beletok lalu nusi diri empu. Tu marik iya meli numbul. Bisi kena numbul nuan jaku Tudah Gilbert. Nama kaban Gilbert ke meli numbul tu Lauren. Tu sigi ke orang suah meli numbul. Enti Lauren nadai nurun kereja, sebedau nurun ngagai kedai, Lauren lalu duduk meda TV dulu ketegal ke nganti bini tembu begari. Enda enda ibuh ti sebut bini iya labah bini semampai begait lama belama. Enti lebuh ka pulai ke menua sigi belubah belama meh ketegal iya ke nganti bini iya. Sebedau pulai ke menua sigi lau belama meh angkat ari rumah. Enti nya meh datai pulang menua bini iya sigi malam belama. Tang Loren tu tusah ke bejaku enggau bini iya. Laban bini iya tusah ke ti baik beranau enggau iya aram pulai enggau iya cherita aram pulai enggau iya jalai cherita ke amai kibet agi dudok ke kibet agi dudok ke kedai tau ke udah pulai ke rumah. Kasih aku meda kibet tu laban kelalu balat mabuk ketegal udah ngirup. Begelai enggau bala kaban ne. Tasik amai ku menda agi betok laban nya kelalu balat mabuk. Ketegal udah ngidup begelai bala kaban ne. Nama agi gibet dok lalu bejalai kaki menung agi mabuk pulai ke rumah. Jiat meh gibet lalu menda ne sengaja betepeda utai baka mata mira. Nama agi Gilbert tu lalu bejalai kaki. Benung agi mabuk pulai ke rumah. Tiap mih Gilbert lalu neh sengaja tepeda utai baka mata mir. Nama agi Gilbert tu lalu bejalai kaki. Benung agi mabuk pulai ke rumah. Dia meh gi bela ules ngajar sepeda utai baka mata ari jauh. Peng ngebet tunai pun duri lalu laban iya bejalan kaki aja niki ke bukit lalu ke mansang ga rumah. Giba ngumbai warna mira nak lampui syarat pejalai tauka lampui syarat pejalai alu atas bukit dia. Ngasuh kereta bedau bejalai agi. Majak aja pejalai iya nurun ari nurun ari atas bukit nuju ga rumah. Sigi gayo ke orang menang mabuk nadai nemu utai nama utai tepeda iya. Nama ke buah lambu mira bisi dua iti tepeda iya. Sekali agi baru berati ka amai nama utai pa atas bukit dian. Dia meh gibet lalu ingat ke jaku nia aki iya. Enti nuan bisi menda utai baka warna mirah, gamai ah mentantu mir mentantu warna mirah ba atas bukit dia. Anang anang ari lolo nuan ti meda utai mata ari jauh enda belubas aja pejalai nuan. Enggi ba lalu bejaku ba tu. Nuan nyengah aku takut ke nuan ka. Aku singkah enda takut ke nuan laban aku tu siku bujang ke berani. Anang ke nguji nulih aku malam tu. Apo aku meda enda nitih. Dia meh agi belum buka. Buka meh iya tan chut agi kena iya. Lalu digagai sekali. Entu laban agi betu udah kelalu ringat mamai ketegal tubuh agi lelak. Entu pah kelebai ke bukai. Neh lapa. Jerak sekali enu. Jerak sekali, udah mai ka nulih kitai ke mensia. Ok. Nangka tu aja enam minit ja. Aku ke minta ampun nuju kitai semua ke ninga cerita tu. Tei nyema aku bisi ngulai kedua kali tu. Padah ka manah pa komen dia au. Minta ampun au enti sedua kali ku ngulang jarai cerita ke sama lalu pedih tu au.